Durmuşyň manysy hakda pikir edeňde, käbir sözler ýüregiňe has hem çuň aralaşýar. Degişli degişmäni tankydy we adam tebigatynyň ussat synçysy Mark Twiniň diňe ýazyjy däl, hakykaty söz bilen beýan eden beýik şahsyýetdir. Çünki eşitjeklerimiziň diňe bir söz däl, eýsem, wagtyň aňyrsyndan gelýän içki garaýyş bolup durýar. Durmuşyň ilk möhüm iki güni bar. Biri dünýä inen günüň, beýlekisi bolsa näme üçin dünýä ineniňi bilen günüň. Adam diňe şol ikinji gününi başyndan geçirende hakykatdan hem ýaşap başlaýar. Galany bolsa diňe taýýarlykdyr. Adamyň hakyky häsiýeti hiç kim görünmeýän mahaly etýän hereketlerinde ýüze çykýar. Gizlin edilen ýagşylyklar asyllygyň iň belent nyşanydyr, sessiz dogruçyl bolsa iň ýokary ahlakdyr. Hemmämiz aýyňky ýaly garaňky tarapymyz bar. Görünmeýän tarapymyzda hiç kimiň bilmeýän hekaýalary bardyr. Adamyň diňe görünýän tarapyna baha berseňiz, asyl hakykaty sypdyrarsyňyz. Çünki her bir adamda özüne degişli garaňky gijesi bardyr. Bilim mekdepde öwrenýän zatlaryň däl-de, mekdepden soň aýakda durmaga kömek etýän zatlaryň adydyr. Mekdep maglumat berýär, emma durmuş paýhas isleýär. Paýhas bolsa synagdan soň berlen jogapdyr. Sebäbi durmuş ilki synag etýär, soň sapak berýär. Hakykaty aýtmak her wagt bähbitlidir. Sebäbi ýatda saklamaly zat ýokdur. Ýalan bolsa aňy ýadatýar. Hakykat ynsanyň wyždanyna rahatlyk berýär. Şonuň üçin dogruçyl bolmak, Özüňe edip biljek iň uly ýagşylygyňdyr. Adamlar näme diýeniňi unudyp biler, emma olara eden duýgudaşlygyňy hiç haçan unudyp bilmez. Bir ýalňyryş müň sözden güýçli bolup biler. Ýürekden çykýan her bir söz gulaga däl, kalba siňýär. Hemmämiz bir nalaç edeýin, ýöne dürli ugurlarda müň goýun almak däl-de inkär etmek howpludyr. Sebäbi näme bilýänligiňi bilmeýän adam öz nalaç edeýinliginiň içinde ýitip gitýär. Wyždan adamyň içindäki kazydyr. Wyždany bilen nädogry hereketden gaça durýan adam ahlaklydyr. Hakyky ahlak gözlerden uzakda-da adalatly bolmagy başarmakdyr. Özüni beýik saýýan ulumsy adam bilen jedelleşme. Ol ilki seni derejesine çeker, soňam seni Tejribesi bilen ýeňer. Zehini bilen däl, pesbällik bilen ýeňjek bol. Käte iň akylly jogap dymmakdyr. Durmuş her wagt töwekgilere we batyr adamlara baýrak berýär. Bir zady edesiň gelýärmi? Säginme! Gorky seni saklamasyn, ýeňmesin. Wagt geçip barýar, batyrlygyň galman biler. Emma şu wagt başlasaň, ýyllar soňra gowy edipdirin diýersiň. Adam tebigaty ähli döwürleriň iň çylşyrymly syrly zadydyr. Käte ýamanlygy ýagşy hasaplaýarys, käte ýagşylygy jedalandyrýarys. Emma hakyky paýhas ýazgarymyzdan ilki düşünmäge çalyşmakdyr. Dymmak käte iň güýçli sesdir. Jogap bermeýän wagtyň hem ähli zady aýtýarsyň. Çünki dymmakdan bilen gelen reaksiýa köplenç gykylykdan hem täsirli bolýar. Bagtyň syry nämede, bilýärmiň? Bar zadyňa şükür etmegi bilmekdir. Köp zady islemek däl, az zadyňda kanagat edip rahatlyk tapmakdyr. Çünki rahatlyk zatda däl-de, içiňdedir. Bir zady etmegiň iň gowy ýolunyň biri derrew başlamagyňdyr. Säginme, kömege garaşma. Ähli zat güläligulluk bolsun diýip garaşma. Çünki durmuş hiç haçan güläligulluk bolmaz. Emma sen başlasaň ähli zat öz ýoluna girip başlar. Duşman gazanmak aňsat zat, emma hakyky dost tapmak ömürlik baýlykdyr. Dostlugyň düýbi çuň bolsa, tupanda-da ýykylmaýan agaçdyr. Bizi durmuşda ýadatýan zat eden işlerimiz däl, etmän galan işlerimiziň ökünçleridir. Özüň üçin bir zat etmeseň, hiç kim seniň üçin ýerini ýetirjek bolup durmaz. Güýçli bolmak hemişe ýokary ses bilen gygyrmak däl-de, käte güýçli bolmak hemmeler dyman wagty hakykaty aýdyp bilmekdir. Ömür gysga. Kadalar boz. Tiz bagyşla. Haýaljakdan öp, ýürekden söý, ähli zady gijä galmazdan ýaşa, çünki wagt yzyna gaýtaryp bolmaýan bir sowgatdyr.